tiva ku ho swin'wana swi lava mina hosi a yi mi endli hi titswala laha hi nga hlaya kona hi twa hi ta jabeze yi ri wanuna loyi a thyiwile vito ra jabeze hi mhani wa yena siku va nga n'wi bebula va n'wi thyile vito leri ra ku jabeze leswi vulaka ku switlhavi kumbe pain vito ra yena a ku ri yena pain la a fambaka kona a va nga pain la a tirhelaka kona a va nga pain la a kumekaka kona a va nga pain ndhawu leyi a kumeka ka yona a ku nga fambi nchumu vanhu va ku fana na vo jabez i vanhu lava va ku hlupheka va ri na maphepha va ku hlupheka va dyondzekile va hlupheka va ri na swa vona mara ku nga fambi nchumu hikwalaho ka vito jabez hosi a yi mi pfuni yi mi katekisa laha mi nga kona kambe jabez a tibyela evuton'wini bya yena a ku a ni swi lavi ku fisa leswi swa mina swi yime ndhawu yin'we a ku nyakazi nchumu hi vito leri no fane ni ya mahlweni ka xikwembu yi ri loko a ya mahlweni ka xikwembu jabez a swi vona ku leswi lava mina a swi lavi vanghana a swi lavi maxaka a swi lavi lavo tala swo lava mina ku swa ndyangu wa mina swi lungha swo lava mina ku swa vana va mina swi lungha swo lava mina ku swa vutomi bya mina swi tshamiseka yi ri a ya mahlweni ka xikwembu a fika ku we xikwembu ndzi katekisi We Xikwembu, tlhandleka voko ra wena ehenhla ka nhloko ya mina. We Xikwembu, ndlandlamuxa mindzilikano ya mina. We Xikwembu, susa switlhavi la ndzeni ka mina na leswi nga ni vangelaka maxangu. Rito ra Xikwembu ri ri, Xikwembu xi twa xikhongelo xa Jabez, xi n'wi hlamula. Why xi n'wi hlamurile Jabez a nga rhambangi vanghana ku a hi yeni xikhongelweni Jabez a nga vitanangi mfundhisi kumbe muprista kumbe muapostola a nga vitanangi thicara kumbe muprofeta kumbe a vitana muvhangeli u yo ya a ya khongela hi yexe a swi twa ku swi lava mina makwerhu wa mina ku na leswi lavaka wena kwalaho u nga kona u nga hupi hungu leri swin'wana swi lava wena ku va Israyele yi pona Egipta a swi lava Muxe a ya a ya va humesa ku va Israyele yi wina eka vaamalek a swi lava Muxe a yimisa mavoko ku va Israyele yi rhangeriwa hi masocha a ku lava Joshua a ya lwa nyimpi mara muxa karhala mavoko ma va hasi israele yi sungula ku biwa ku humelela aroni na huri va tlakula mavoko ma yena israele yi sungula ku hlula leswi se a swi nga ha lavi muxe a swi lava aroni na huri ku va va tlakula mavoko ya muxe ku muxe va na vona na israele va kota ku hlula swin'wana swi lava wena makwerhu wa mina tibyeli kwalaho ku leswi lava mina a swi nga lavi muxe ku nghenisa vana va israyele etikweni ra kanana kambe a swi lava muxe ku va humesa egipta akanana va nghenisiwile hi joxuwa a swi lava joxuwa ku va a nghenisa israyele akanana makwerhu ku na leswi lavaka wena kwalano kaya ku swi lungha ku na leswi lavaka wena kwalano kerekeni leyi u khongelaka ka yona ku na leswi lavaka wena erixakeni ra ka n'wina ku na leswi lavaka wena hinkwako laha u fambaka kona ku na leswi lavaka wena swi nga lavi vanhu van'wana ku na leswi lavaka nuna wa wena ku na leswi lavaka nsati wa wena ku na leswi lavaka vana loko mo tsandzeka ku hambanisa swilo leswi mi ta hlupheka mi za mi hundza emisaveni loko mo tsandzeka ku tiva mhaka ya leswaku ku na leswi lavaka n'wina ku na leswi lavaka vanhu van'wana xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa jehovha a mi tirhisi jehovha a mi kotisi mi swi twa ku leswi lava mina swa endleka n'wana wa n'wina a nga tirhi mi tshama mi n'wi khongelela ku a kuma tirhu na swin'wana tanihi mutswari swi lava n'wina swi lava n'wina ku dyondzisa n'wana wa n'wina xikolo mara a swi lavi n'wina ku n'wi hlayela tibuku ku hlaya tibuku se swi lava yena ku na leswi lavaka mutswari ku na leswi lavaka n'wana mi nge tirhi leswi faneleke ku swi tirhiwa hi n'wana na n'wana a nge tirhi leswi faneleke ku swi tirhiwa hi mutswari ni nyika xikombiso lexi mi nge hakeleli n'wana xikolo mi tlhe mi ya n'wi hlayela tibuku mi nge hakeleli n'wana xikolo mi tlhela mi ya n'wi tsalela xikambelo mhaka ya ku tshama a tsala xikambelo swi lava yena a swa ha lavi n'wina hosi a yi mi pfuni yi mi katekisa mara ku n'wi hlohlotela ka mhaka ya dyondzo swi lava n'wina ku a za humelela hosi a yi mi endli hi titswalo jabez a ku we xikwembu ndzi katekisi Tlhengusa mindzilikano ya mina, tlhandleka voko ra wena henhla ka mina. We Xikwembu, susa switlhavi endzeni ka mina. Kutani Jehovha a twa xikhongelo xa Jabeze. Jabeze a sungula ku humelela. Katekani hi vito ra Yesu Kreste, kwalano mi nga kona, hosi a yi mi endli hi tintswalo. Ku na leswi lavaka n'wina. mhani wa mina papa wa mina muntshwa laha u nga kona ku na leswi lavaka wena hi vito ra matimba ra Yeso Kreste a swi lava makhelwani a swi lavi maxaka a swi lavi vanghana swi lava wena un'wana ku mfundhisi Mina swiyimo swo ta hi ku landzelelana swi lava wena ku u kota ku hlula swiyimo sweswo swi lava wena ku u kota ku hlula ti-problem teto hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima hi ku pfuniwa hi moya wa xikwembu a hi khongeleni kwalaho hi nga kona hosi yi mi pfuna yi mi katekisa xikwembu xa matimba na khongela Horisa mhani lavaya, horisa papa lavaya, horisa muntshwa luya. Swin'wana swi lava vona, kambe swin'wana swi lava wena Jehovha. Nghenelela hi xiviri xa wena. Vaponisi lava nga ponisiwangiki va ku amukela tanihi hosi na muponisi na ku khensa Xikwembu xa le tilweni hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. amen katekani vayingiseri va mala fm a mi ri na mfundhisi maxava mh swin'wana swi lava n'wina swin'wana swi lava n'wina hi nga blame xikwembu kun'wana swin'wana swi lava n'wina god bless you amen mi vekile mi vekile eh, mfundhisi mi vekile um swin'wana impela swo lava um hina hexe ku va hi yima um loko swiyimo swi ri kona ka swilo hinkwaswo